Dhi bang. Ka kinyo juma bi abi. Dong wan mok chapati wata. Ah, nitie osiep. Nyanya go tum no sin masope.
Mm. Eh, koro gima tim. Mm. Ka ogweno ma msema. Mm. Fo. Mm. Ati ka na dundo mm. nyara oko. Okay. Ma ok kende madwa. Mochiedo lakini chiegni rumo. Mm, mochiedo chenu. Dong mo mi oro ni 500 ma malo. Koro med mochiedo dhi kamino odhis kare. Yeah. Dong kete one liter bipimo. Eh, salad. Eh, salad. Dong kete mm. kemea. Mm. Eh, kono ken liter. Eh. Mami are.

Kama ng'ato nigi pesa to ji ohero Nairobi ka "Ah, I, I knew nang'eyo ni andora nyaka lo. Nilijua. Nang'e. Ningejua. Na- nang'e. Baba, eh? Mimi ndio ule msee.

Mbera. Awe 15,000. 1500 asi unoenda ko 1000 Yeni sani ngeni pura ni 500 moro kai tipa wave. Ni en en koro ya moka moro kai. Ni 500 moro kai matugo. Utugo kone ke ko. Koro tim kama. 500 no kadwa ni wit. Omera winjo. Ngwe gini.

Sonko mineno ni Sonko ni ka. Mike koso Sonko man. Mike Sonko ni ka. 001. Mm. No request to enter. pod pod pod request depending. Mm. My ngane kobia giri ni ka. Joram giri ni ka. To gitimo ang'o ka?
Eh, ka nitie sure bet be mera magi odds ma sure mera. Mm. Ne wan. Ne.
Eh. Ma ng'ato chamo 400,000. Ma 400,000.
Eh.

Mano mano. Neno bas. Eh, Switzerland. Grasshoppers. First half X. First half mano dlo.
Second X. Mm -hmm. X2. X2. Mano grasshopper. Mm -hmm. Mano Switzerland. Ikaw team achiel kende. Do mana wingi ise kona gin eh, magi masebo maboka ngi munda ngi bet kai. Aya. Mm.
Asante Kotoko.

championship mm. Bournemouth kichwa
e baba imegi mang'eny ene mondo bed million ah. e asepi Port Vale ing'e ni kakete gi mia ariyo man go kan ket 200 an manyisi sa eh. alafu Nottingham Brentford Mago kichwa tayo. Sawa.
Aya, nyisa ni kelo oda di. Odno rom nadi? Uten elfu mia ariyo. 200 shillings. 200,000.
Kikipak, kikipak, kikipak kata diriyo. Thank me later. Osedon.
I tell you.
My true, true. You can take me to the bank. I can walk with you. And take me to the I bank. I can go with you. And check me. Wapa Canada.
Wapa Canada. Overa, thank me later. Nyuki tieko.

Ok ber dho chunya. Babe, koso in ok ihero ga wuothe gi gima chalo kapet kapet kama. Koro ineno nang'o osiepa?
Ada mondo ang'ew kapet. Ok Ada mondo- rach. Mm. Paro no ber mar achari. Aneno ba inyo pesa achiel. Ada mondo amiyi gimoro 150,000. Ineno? Ada 50,000 kasemiyi, tidhi nyiewo kapet. Ineno kisepedho e odni.

Ada mondo kase ineno fridge kiseketo fridge kacha cha. Mm. Iket fridge. Idhi tim shopping. Mm. Marot. Mm. Ndio kada mondo apaka neno December mabiro kan. Eh, December ni opio. Yes, December ni opio. Eh. Ada mondo December ni wacham ka joma ni dala. Mondo chama chama December ni major. Hey baby, igolo paro maber. Yes. For the first time, awinjo kiwuoyo ka dadano. Gimiti mimi na sinde kwa nyuka. Mm. Damna nyuka.

Donga ochuli mia adek mar mia ot ni mia kora esuo ma keto ma onge gima odonjo ma sikoro nyaka dhako no nego nyiew dabo fro gine ne free. Ha? Oh no gi mara. Nitie jok mo ongo mang'eny. Yoro na recovery. On 300 Eh. Oh, kora mali pesa na kila kitu. Sawa sawa. Oh. Tujo wangu ya bwana sana. No no no. Dongen mana ge machiel, ge machiel kamae. In fact ne gen correct. Correct score donyo fudo mana ge machiel. Jogo da nega.

Kawuono kiny ochamo anguro mangima. In fact, akelo anguro mangima mi i- ibeto kae tineno anguro. Koro an gima timore, asetiyo gi pesa kaka ni Yesu. Ah, no, no, no. Asenyiewo chiemo, aonge pesa. Adong' mana gi siling apar Hmm? e kind ngimana. Ha? Eh, adong' mas gi siling apar. Ah, no, tim niya, duok chiemo. Ningechonge tiende. Ichieni? Onjiri.
Ah, no, momo. Ah, nataka taka nyono kai ma doke duka ma duok chiemo ni nekech idwaro aluf achiel. Sa mimi aluf achiel no nok ipar ni idhi dware. Ah, to kana ni miya go nang'o? Momo ndiko maber niya.
Blessed are those who eat tomorrow. Mono joma chiemo kawuono. Mano muma mane nindike kanyo? Kwani Yesu kano chako ti. Dono bedo ndalo kawuono. Ana onge pesa.

Wan onego bed nochamo alufu mia achiel, nochamo alufu mia ariyo, alufu mia adek. To dhako ni koro waya ka dhako ni ang'o matime? Nyiso ni ok ong'iyo kata ginene. Dakika achiel ofuok atia. Kiaya, kiaya. Magi sua hon, magi sua hon, manyako cham. Fuok atia. Ang'e. Yaani joma mon joma mon ok neno viso mar ngima. Oh, gikia kabisa. Yaani sani usoro na swa ot. Pod ok da mondo awe. En pod oda miya. Pod oda mondo wagi. To kani mendi ki mangi bawa. Makupona alfa tiano kayolo. Tangi tiande thousand. Mano kata dala wadhi gero dala. Wan kata ot wan gi simba. Wadhi wadhi wadare. Nenda kwa mtungi vya bwana. Sani bae sawa marme. Mama mwana kwa mwana

Dokaketo ichaketo od miki dogi simi od diriyo. Mazi chuli sini mede kadek wan sini mia ochie. Omera ineno od mokwongo cha. Eh. Macha wirigo macha bende no wuonda. Ineno moro ni. Moro ni ba. Moro ne makoro ka go pasa dia uso pa. Donge gicho se romo nil nil. Donge nakir ni bro. Mwana ka.
Ma.

Iwinjo gima timre e ngima dhako. Gicho Ineno ok winjo koro dhako dhako dhako bambe nyaka pas. Ah, Nase kawo nyaka pasa tero ni mondo ginene gicho donj. ne tim kama. Ada 300,000.
Ineno uh, ma oro ni mar ariyo no. Mm. Tim mogik cha dong dong angi sidro. Dong wuok zero zero. Ni penalty moro yudre ka ong'i VAR. VAR doge gi doge pa.

Ode ni nao jora boro na sani sani lakini angima yeye ni bete mm. ilus ilus ilus lakini yeah. ibro win wani ing'e ni ber ne mm.
ni in kilus tilus matin to in kiwin
manigimamora ing'e kata dhako magona kokoni eh. eng'eni keke andogona ko chieng' mabiro wine ka endi 500000 kata ing'e ni jakpot bigina goyo eh. jakpot agoyo eh.

Ah. Sadi gedi sadi ngeni magi makini. Hmm. Ngeni chakre this week. Hmm. International break. Hmm. Onge onge moko go. Eh. Aya. Onjes. Ero. Kao kendi.
Aka ah, ukenda nale baba. Ino kinyisa gik mimea. Ginyo chopo sani sani sani. Eno ni maradi.
In fact.
302.
On. Gicha waduoko.

Dama kweli. Ina na maana. Bas.
Ina na maana. Eh. Nini nini podo koro kimwatem. Eh. Koni kapok sa chiemo romo donge. Eh. Yudo koseduo. Eh. Bas. Kar inyani agimwatem. In fact, in fact okwadhi yudo gas achiel. Kwase win bet ni wadhi yawo gas depot.

Oh, apenji ah. kawuono idwani mondo wacham ang'o
gimoro amora ma an kata lot gimoro amora ni miya pesa nyoro hmm? ni miya pesa mar tedo nyoro kawuono imiya pesa naduogo late eh. niduogo late to kawuono imiya pesa pok ami onjiri
pasna ni kanye hmm? pasna ni kanye dong ninyisa ni nyoro jirani ne owinjo bed ni duoko pasna adhi penjo jirani onyisa ni onge pas mane imiye pas ni kanye Jirani. Onjiri pass ni kanye? Adwa go, adwa go lepa pass. Pass ni kanye odnyu. Idhi jirani. To gas gas ni kanye?
Anyo jikon onge gas. Idwa na ted gango. Aten gango na. Ha? Jikon bi onge gas. Gas ni kanye onjiri?
Hmm? Gas ni kanye? Nitie jomoko na ide timo katare. To gas. Ingeno kadwa tugo kodi onjiri gas ni kanye? Adwaro gas na sani. Hmm? Gas ni kanye? To pas ni kanye? Idwa ni mondo acham nyango, idwa ni mondo atho e odni kok ing'e ni athagore e odni. Ochuno nyaka ibed abeda ni in tiji en abeda bet abet e ot itimo mana betting donge. Wuog oko idhi tij kaka chuo iti nitiyo. Ere gas? Aa ah, ah, gas na ni kanyo njiri. Ing'e no kadwa tugo kodi miya gas na. Wigini ma ok ber kode. Wigini, wigini ok ane kober. Mano tamo dho chunya seriously. An ng'endo osedanga, osechama wigini. Koro tiji ni dhi e skul isomo ne betting donge? Hmm? Ka onge betting to onge tich moro amora minyalo kata tich lwedo kata mana go ne ji wuoche rangi e street ok inyal timo donge? Kamano e kaka idwa idwa ni mondo adag kodi kamano donge? Asika sika ni aolo pesa every now and then donge? Onjiri.
Onjiri. Lithuania. Onjiri.
Lithuania. Aneno kumiyae. Aneno kumiyae. Tell me last warning. Dikel na gas, dikel na pass. Tadwa chiemo e odni. Adhi kene yeta mtoka.
Lithuania cha ema inya. Akia gima timo Lithuania. Pile pile odro odro odro siro siro. Lithuania kata kata timo Lithuania. Okende wan mar 1.01 to Lithuania podi chwada. Lithuania gima timo Lithuania. Anakia. Lithuania aonge gas e oda. Lithuania.